Cyrraedd oedd yna wath ar i mi, o'n i'n wysi. Er bod fi heb gofod camu ymlaen, ti'n meddwl, o, falle bod, bod nhw'n mynd i hala fi ymlaen to. Ond uh, y, y realisation bod saith lawr i bum, a grŵp wedi lleihau gymaint ar un waith, mae hwnnw uh, tipyn o sioc. Mae pawb yn mynd mwy serius a Dechrau meddwl am y diwedd. Eitha relieved bod fi dal ma. A, um, wel, fi'n mewn ffordd ni doi step yn agosach i'r pick-up nawr. Fi'n ffarm o'r llawth a sy'n ni wedi neu wael heddi yn y godro a'r rationing a sy'n ni wedi cael siom yn yn hunan. Mae ymry digon amrywiaeth wedi bod a fi'n credu mae'r bar wedi codi yn uwch nawr. Wel, er bod mae dim ond bimp yn yn ar ôl, mae yna bedwar cystadleuwr eraill eitha dda. yn y gystadleuaeth yma, so mae rhaid fi dal y safon i safon fi fyny. Jab, dwi'n gwybod beth sydd i beth sydd gennym ni ddisgwyl yn blin yn ei ddeg gwir. Um, da ni wedi gwneud rhan fwyaf o pethau efo stoc, so allai ddo fod rhywbeth hollol, hollol wahanol. Do'n im. Do'n im. Ni dal ma. Oedd yna'n agos bwn o fod. Mae'n rhaid i ni sanu lan. Ni'n gwybod uh, gwendidau, dwi fe, dyw godro ddim yn rhan i beth i ni'n neud o ddydd i ddydd. Ni still yn cael cadw llygad yn ni. Ond mae'n mae, mae mynd mwy tuff. Mae'n rhaid cadw mewn cysylltiad dros e, achos ni, ni wedi gwneud ffrindiau da. Sy'n rhyfedd i feddwl, dyfe, bod ni'n mynd abod yn gili sy'n spel nôl. A ni'n dod yn ffrindiau da. Diolch i'r rhaglen. Yn Misie Diffa nes i tro hwnna. Na fi'n deud, ta gwi. Ie. Croen yn anner, dwi'n meddwl. O, mi ddodd o. Dwi wedi cael cyfle, glael gyfle o'n. Os na na i beth o'n, fydda i'n cael yr adre heb deitl a pick-up. Yn orau mewn i'r dash nesaf. Mi do cadw'n lle. Ne. Mae'n lleill yn siwr o nid. Achos os yn llawer o'n angen ôl o'n. Wel yn disgwl enw i fynd yn lle Siôn yn y cynta deu gwir. Wedyn na, dwi'n me'wl bo' fi'n neud y ddau i gyrradd am heb sôn am mynd yn bellach ond yy na ma'r siwrna 'di stopio yma ŵan dydi? Da. O'n i o'n i'm 'di disgwl cyrradd cyn belled ag o'n i. O'n i'n benderfynol o beidio bod yn un o'r sort o tri cynta allan ond dwi 'di cyrradd hanner ffordd a dwi'n falch iawn o fi'n hyn. Mae ddigon hawdd gwylio adra a meddwl bod o'n beth hawdd i wneud ond wnaeth wyt ti yn y sefyllfa yna dydy o ddim Dwi'n gobeithio fydd rhai yn cael pick up one. Un dwi eisiau brynu'r hen un sgyn o ond uh, na, mae rhai wedi bod o brawd i fi ers cychwyn mm. ydyn. Dwi'n gobeithio fydd rhoi a dwi'n aman grif y tudur yna fi. Swn i'n yn deud wrth rwy'n mynd amdani yn bendant achos sgen ti'n byd i golli a mae o'n brofiad hyd ond os wyt ti ddim yn cyrraedd y diwedd. Diw, don't knock it till you tried it.